Philisi ya Wegovy ine i shumiswa nga vhathu vhane vha khou ṱoḓa u fhungudza mivhili i nga thusa vhathu vha re na vhulwadze ha marambo. Izwi zwo vhigwa kha bammbiri ntswa ya tsedzuluso yo ganḓiswaho kha The Lancet Rheumatology. U langula tshileme tsha muvhili zwo thomendelwa kha vhunzhi ha vhalwadze vha vhulwadze ha marambo. Zwi tshee zwo ralo, Vhalwadze vha dinwa nga vhuṱungu na thaidzo ya u tshimbila zwine zwi khakhisa vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Aarhus University kha ḽa Denmark. Vhunzhi ha zwiimiswa zwa nyanḓadzamafhungo zwi a sasaladzwa malugana na u sa vhiga lwo linganaho saintsi ya zwa tshanduko ya kilima Ngei kha ḽa United States, vhasedzulusi vho ana uri hu na ṱhahelelo ya mbekanyamaitele ya nga ha tshanduko ya kilima kha mafhungo ane a vhigwa kha thelevishini. Ngudo yo shumisa datha u bva kha ABC, CBS, CNN, Fox News, MSNBC, NBC, na PBS. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Colorado Boulder yo anḓadzwa kha dzhenala ya Environmental Research Communications. Ri bvela phanḓa nga fhungo ḽa ṱhuṱhuwedzo u bva kha matshudeni vhe vha avhelwa ṱhanziela dza zwa pfunzo ino vhege. Musi Sadiki, mutshudeni u bva University of Western Cape, u ri hu na zwinzhi zwine mutshudeni u tea u zwi dzhiela nzhele. Kha ri pfe Musi a tshi ṱalutshedza. Hei nda, nga dzina ndi pfi Muzi Sadiki, ndi bva Western Madombidzha, ndi mutukana o dzhenaho UWC ngei Western Cape. Zwine nda nga to zwi amba nga yunivesithi ndi uri yunivesithi ndi fhethu ha vhuḓi nga maanḓa ndi fhethu hene muthu u a kona uri a a a a hulise dzi connections dzawe a vhe a khou ḓowela vhaṅwe vhathu khathihi nga tshifhinga tshithihi a tshi khou wana na pfunzo ya uri i kone u pfhumbadza muhumbulo wawe ndo amba hezwo hu na zwinzhi zwine zwi a itea yunivesithi zwine muthu u a tea uri a ḓiṱhogomele nga khazwo. For example hu na zwithu zwi ngaho vhangani yunivesithi a huna muthu ano nyaga u ita zwithu tsha wrong until na vhangani vhane vhathu vha nga kokodza muthu uri muthu kha ri ita hezwi zwithu zwa so na so. Matsina havho vhathu iwe u khou funga na zwino vha khou funa madzina a vhathu vha a vha khou nyanga u ita zwithu zwa wrong vha nthihi vho nyaga uri na iwe u dzhene zwino ndi zwiṅwe zwithu zwine muthu a tea uri a zwi ṱhogomele musi a tshi kha ḓi ya yunivesithi. Tsha vhuvhili ndi tsha uri muthu ane a vha na ḽa uri a tshi khou ya yunivesithi a tshi khou nyanga uri a vhuye na degree kana yeyo qualification yena a khou i yela uri a kone u zwi ite zwithu a zwi ite a vhuye nayo yeneyo qualification o i yelaho ndi u tou ḓivhudza ndi u tou ḓi ṋekedzela dzi buguni um wa vhalesa nga maanḓa wa konḓelela ngori na pressure ya yunivesithi i fhirela kule nga maanḓa ya tshikoloni. eh, ya high school zwino eh, pressure eh, ya university ndi iṅwe ya dzi pressure ine ya nga dzhena nḓilani kha uri muthu a ḓi wane a si a- a si khou vhuya na qualification arali a sa tou vha focused hu na zwithu zwo tongo cross nighta eh, eh, na zwiṅwe zwinzhi zwine zwi a ita na zwa uri muthu a ḓi wana a khou vhuya na qualification yeyo o ḓi vhudzaho yone Eh, tshiṅwe hafhu nga ha yunivesithi Yunivesithi ndi fhethu hene sa izwi ndo no ḓi amba na zwa uri hu na dzi pressure muthu wa tea uri a a a vhe na entertainment yawe vhathu vha ḓi entertainer nga zwithu zwo fhambanaho hu na vhaṅwe vhane vha ḓi entertainer nga sports hu na vhaṅwe vhane vha ḓi entertainer nga dzi recreational games zwithu zwinzhi zwo fhambanaho muṅwe na muṅwe u na hobby. Zwino ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa vha na ḽa uri ndi zwa vhuṱhogwa musi muthu a tshi khou ya yunivesithi uri a kone u wana balance between mushumo wa tshikolo na na mental well being yawe nga haneyo maṱukuṱuku ndi ri ndi khou livhuwa.
A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshi ḓaho. A.